Wai iho mā te whakamā e patu. Koia nei, ko ngā kupu a Te Tahi o te Rangi, tipuna tohunga mana nui o Ngāti Awa i ngā tau e 600 neke atu ki muri, hei whakawhiu i ērā o tana iwi i mahi hē ki a ia. I whakarerea ia e tōna iwi ki te moutere o Whakaari i Te Moana-a-Toi, he pōhēhē nō rātou koia te take i tau ai te huarere kino me ngā pānga kino o ērā āhuatanga ki runga i te iwi i tērā wā. I ora ai a Te Tahī i te āwhina a tana mōkai tohorā Tūtara Kawika. Nāna te tipuna i whakahoki ki uta me tana hiahia whakatahuri i te waka o te hunga, nā rātau te hara ki a Te Tahī. I reira ka puta ngā kupu tuku iho a te tipuna nei. Hei wete i aua whiu kupu ka whakatū karakia nui āpōpō ki te mānuka tūtahi. Hei kōrero, i tēnei kaupapa ko te whakaruru hou, Pou korero tuku iho o Ngati Awa ano hoki ko Tahirini, moko o Mead kai taku whakaruru hau e mihi nui ana ki a koe. He aha pu nei te whai roto i nga mahi karakia apopo?
Ko te tino kaupapa e wete i nga whiu kai roto i te korero i waihotia mai ki tenei reanga tangata i ēnei whakatupuranga, ā, mai rānō i te wā i puta ai te kōrero i waenganui i a Te Tahi-o-te-rangi me te taniwha a Tūtarakauika. Kei te whakapono ngā iwi, ngā tohunga, he whiu kai roto i tērā kōrero. Ahakoa ka kōrerohia waihomata whakamā e patu, kei te āhua nei he māmā tērā kōrero, arā he māmā ake i te patu i te tangata kia mate. Ko tēnei nā, waiho mate whakamā e patu. Kei te mau tonu tērā kupu e patu.
Kei te tata atu rā tātou ki te hui whakamaharatanga e toru tau nei mō te parekura nui ki Whakaari, kei te raruraru pea, e ai ki ētahi, ko te whenua Ōpihi Whanaunga Kore, Urupā Tawhito Ngāti Awa. Katoa ēnei āhuatanga e taka mai ana ki tēnei kaupapa ki ō whakaaro? Āe, āe, te katoa, te katoa. Nā te mea he mōhio ana tātou ko tēnei mea ko te kupu, he wero kai roto i ētahi kupu. Ana ka mau tonu ngā wero, ngā whiu kai roto i te kupu a te tangata. Ahakoa he pai te wairua o te tangata engari ko tana kupu,
Kāre te pai. Umm. I runga i te wairua o ēnā kōrero e, e, e tā, kātahi rā te mahi nui hei wete i te whiu, hei, hei whakawātea i taua whiu, nē? Nō reira, ko wai mā ngā kara, kaikarakia, ngā tohunga o ēnei rā ka mahi i taua mahi nui? Nē, ko ēnei tohunga, he tohunga Rongonui, Ka reo e hiahia ana ki te kōrero atu i ō rātou ingoa i tēnei wā, waiho, ā, kia oti te mahi. Ana kātahi ka kōrero atu ai ki a koutou i tēnei wā, ā, kai te hui ngā, ngā tohunga, nā te mea he kaupapa tino nui tēnei, he kaupapa taumaha, mā ngā tohunga. Nō reira. E ai ki ngā kōrero mai, ngā tohutohu mai ki a au, a Koro Tūtua, ko tēnei kapa whakarētaia e ngā hāhi te wewete. Engari, mā ngā karakia o te ao kōhatu ka taea. E te Pāpā, he aha rā tō ngākau? E hiahia nei ka hua ake i tēnei wete whiu i wēnei karakia whakawātea whakamahea āpōpō.
Ā kore pea ka māmā ngā whakaaro o te iwi whānui. Kua kore e titiro ai, kai te Mahi tonu ngā, ngā whiu a te kōrero a te koroua rā ki runga i a tātou. Ā kore pea, ā muri i te hui nei, kua wātea. Kua wātea ngā āhuatanga i whakararuraru i a Ngāti Awa mō ē hia tau.
Ka pai. Ana he nui ngā raruraru i pā mai ki a, ki a Ngāti Awa. Te mea nui, ko te hūtanga o Whakaari, ka parekura ki a ngā tūruhi. Me mutu pea wā tāua korero ki konei mō tēnei wā, e te Pāpā, e Tā, e te Whakaruruhau o Ngāti Awa, Pou Hītori o Aotearoa nei, Tā Hirini Moko Mīr, tēnei te mihi nui ki a koe. Tēnā koe. Tēnā, tēnā koe, tēnā tātou.